Nau mai te iwi ki Haka Live Podcast. Ko Kawariki Morgan tōku ingoa, ā, he waimarie nui nōku. Te noho tahi ki ētehi o ngā tino toki o te ao kaiwhiriwhiri kapa haka, ki te kōrero i tā te kaiwhiriwhiri titiro ki ngā mahi i runga i te papatū waewae o whakataetae. Ko te kaupapa, ko te tūranga kaiwhiriwhiri. He tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Paora Brosnan me ōna whakaaro ko te kaupapa nei. Kei taku rangatira, kei te mātanga haka. Nau mai ki tēnei kaupapa, nau mai ki Haka Life Podcast. E rere ana ngā mihi ki a koe i runga i tō whakaae mai, kia noho tahi tāua ki te kōrero mō tō tāua ao. Tuatahi rā, tēnā kōrero mai, ko wai koe, nō whea koe? Oh, tēnā koe.
Ā, e hoki atu ana nā mihi ki a koe, kei taku rangatira, kei taku tuakana, ko Paul Brosnan tēnei. He uri nō Mātaatua waka mai nā Kuri a Whārei ki Tihirau, ā, whakataukiti ai e tōku kuia e Muriwai, ā nāna hoki i whakahau ake kia whakatāne au i ahau, ā, ko au tēnei. Tēnā koe, nau mai, me ō mana me ō tapu. Ā, Kia huri tāua ki te kōrero mō tō ao haka. Tēnā kōrero mai mō ō kaiako, ō kapa, ō wheako. Nōku e tamariki ana, he karau i tino nō āta noho i roto i taku rohe tonu. o Te Whakatōhea. Nā wai rā ka pakeke au, ka 14 kua tipu noa atu taku, taku tēnei mea te manawa nuitanga ki te, te ao Māori. Ka tukuna ahau kia, kia noho tahi me taku koroua, nāna ahau i whakapakeke i roto i te ao Māori. Ko ia tētahi o nā pākeke whai haere i te kapa o Pōtiki Mai Tawhiti. Ka mea atu au ki taku koroua, Kei tērā pea kai te pīrangi ahau i te mahi i nā mahi haka. Ka mea, Well, me haere koe ki ō Pōtiki Mai Tawhiti. Ka mea atu au ki a ia i taua wā, He maroke nō tērā kapa. Kai te pīrangi ai te tū mō Ruatāhuna Kākahu Māuku. Tēnā koe. Ka titiro mākutu mai taku koroua ki au, ka mea, Kore, kore rawa au e whakaae kia haere pērā atu koe. Heoi anō, ka whiua atu ahau ki roto i te kapa o Potiki Mai Tawhiti. Ā, ko te kāhautū, ā, te, taku tino kaiako i roto i te, te ao haka. Nō reira, waimare ana katoa mātou i te whai wāhinga mai o nā pakeke, tae noa ki a, ā, Koro Danny Poihipi rātou katoa, i te mea tō rā, te ao e noho nei rātou, he ao Kē atu e noho nei tāua. Āe. Ko rātou nā te, te matapihi ki te ao kōhatu. Kia ora. Me te matapihi ki te, te ao auaha. Āe.
Kāre, kāre ō, ō rātou here i ērā wā, kāre ō rātou here i ērā wā. Engari, haere nei te wā, haere nei te wā, ko te matatini te tino, ā, te tino o te ao haka, ka waea haere koe ki tēnei mea te taepa, ki tēnei mea nā pātū e whā o Te Matatini.
Ka hua whāiti nei
te titiro. Hoi anō, ko rātou, ko rātou na waku kaiako nōku e tupu ake ana i roto i te ao haka. I roto i te ao whakawa, Taiohi tonu ahau, ka timata taku mahi i roto i te te ao whakawā. Tēnā koe.
Waimaria anō hoki ahau i te te whakawā tonu, tērā whakareanga taniwha tonu i runga i te te pae whakawā o Mātaatua, arā, ko Tīmoti, ko Te Wharehuia, ko Pou, ko Neni Hema, ā, rātou, rātou katoa, ā, nā tino toki, Ka whai au i tērā whakaaro, tērā kōrero, he aha, he aha ngā pounamu kōrero e mau tonu ana i a koe, tērā reanga i te wā e noho tahi ana koe ki a rātou? Ehara i te mea i āta noho ki te kōrero, inā kōrero, i te mea ki te makaia atu koe e tō iwi ki roto i te mura o te ahi, ā, ehara i hoki i te mea ka āta Noho ēnā tipua ki te āta whakaako i a koe. Engari ko nā tino hua i puta i te noho taihanga me rātou, ko te āhua kawe i a koe anō. I ēnei rangi, te mahi a te kai, kaiwhakawā ko te kimi i te hapa. Ā, and. me tāku e whakapae nei nō tātou katoa te hē, nā te mea he pīrangi nō nā kaiako, nō nā kapa haka ki te mōhio he aha i kore ai ahau i eke ki te kotahi rau, me homai i tētahi kōrero e mārama pai ahau he aha kore ai au i eke ki te kotahi rau. Me te korenga o ngā kaiwhakawā i kī, oh, kāre e whakaihia te kī atu ki nā kapa, ah, I tēnei tau, āhua maroke nei hoki koutou.
Hāngai tonu tēnā kōrero i te kare whai ki te kōrero hāngai. Āe, āe.
Nō, nō reira. Pono kapukaputi, pono tonu tēnā kōrero. I tēnei wā, he maroke ngā kapu. Nō reira, kua āhua huri nei te, te ao haka. Āe.
Engari i ērā wā, nei ki te, ki te mātakitaki koe i nā toa o ērā wā ehara i te mea ko nā, nā tino toa, ko nā kapa e, e, e rite katoa ana te hikinga o te wai, e rite katoa ana te, te piu o te, o te ringaringa, e rite katoa ana te, te huringa o te, o te mata. Ko nā kapa i tino toa, ko nā kapa nū i nei te wairua. Kia kōrero tāua, mō te noho a te kaiwhiriwhiri. He aha ki a koe, te haepapa, ngā haepapa rānei, ngā haepapa nui o te noho a te kaiwhiriwhiri? Ko te haepapa nui ki a au, ki a au, ko te haepapa nui o te kaiwhakawā me pono te kōrero. Nā koe.
me te mea hoki mehemea i taumaha tō ringa ki te karawhiuwhiu i tērā kapa mō taua hapa, kia tae mai te kapa e tū nei ō tamariki, me pērā anō te karawhiu i a rātou. Engari me uaua ka kite i tērā momo kaiwhakawā. Nā te mea kei te mōhio au, ā, he ātehūā. Ka puta i te korenga ōu i karu tahi ki tō ake iwi. I ō ake iwi. I ō ake iwi. Kua, kua rongo au i te, i tērā ngau. Karau mō te whakahua ingoa. Engari, āhua nui tonu. Aku pāpā e i nā mahi haka ia kua tino rongo au i te ngau, i te korenga ōku i hoatu i te kotahi rau.
Ā, te mahi whakawā i te horopaki o te whakataetae matatini, he uaua te whakawā i te tūāiwi Ai tahi atu. Ko tāku e whakapono nei, kaua te kaiwhakawā e whakawā i runga i nā tikanga iwi, ō tikanga, ō rātou tikanga.
Ehara tēnā mahi hoki i te mahi a te kaiwhakawā, ko te mahi tērā a te pakeke, ō pakeke, nā pakeke o tō kapa, te iwi rānei o tō kapa, mā rātou anō ō tikanga e whakatikatika. E rua hoki nā Nā Kawenga kōrero i roto i Te Ao Haka. Kia ora.
I kōrerohia i mua rā ko te mahi a te kaiwhakawā he kimi i te hapa. Ae.
Arā ia tētahi. Ā, engari i roto i nā tau iti nei putai au te kōrero ki aku hoa. Pēhā te mahi a te kaiwhakawā he kimi i te hapa, he kimi rānei i te toa, i te mea he rerekē tētahi i tētahi. Ae. Me tāku e whakapono nei ki te huri o tātou whakaaro ki te noho tahi nā kapa ki te ata whakatau, he āki rā te mahi a te kaiwhakawā.
Ko te huringa tēnā o te whakataetae. Kia whai au i tērā whakaaro, i au e whakaaro ana mōku me taku kapa, ki a au ko mātou Ka mutu ko ngā kapa e whakataetae ana, ko mātou te hunga ka tino rongo. I te hae, i te taumaha rānei o ngā māka. Me whai wāhi atu mātou ki roto i aua kōrero, whakatakoto pae ārahi rānei mā ngā kaiwhakawā, he takahi mana tērā. Karekau, kei te āhua o te whakatakoto i te whakaaro. I te mea e manawa nui ana ahau ki nā kaiako o tēnā kapa, o tēnā kapa. Me mōhio hoki te kaiwhakawā ki te whakaako. Me rongo ia ki tērā āhuatanga o te whakaako, o te whakahaere mema kapa haka. Me mōhio ia ki te hekenga o te parawerawera kia rite tō kapa, kia eke ki runga i te atamira. Me mōhio ia ki te ngau o te hokinga mai o te kōrero i te mea karekau tēnā kōtiro i uru ki roto i tō kapa, kua hoki mai tana kuia ki te ki te whiuwhiu kōrero ki a koe, me mōhio te kaiwhakawā ki ēnā āhuatanga katoa. Ki au nei, ki au nei, e manawa nui ia ki te ekenga o te kapa ki runga i te atamira, kai te kite ia Ehara hoki i te mea kei te, kei te mātakitaki noa iho i te kapa haka i runga i te atamira mō te 30 miniti, ina kei te kite ia i te toto ā muri. Kei te kite ia i te hāpori e, e hāpai ana, i, kei te kite ia i te, te, te hekenga o te para, parawerawera, i te hekenga o te roimata, i te hekenga o te toto e tū nei rātou ki runga i te atamira. E eke ana ngā mahi whakawā ki te taumata, e eke ana ngā mahi kapa haka i runga i te papatūwaewae? Āe.
Mm.
Hea i pērā i ō, tō whakaae mai? Um, nā tātou anō tā tātou rautaki whakawā i āta whakatakoto. Nō reira, Ko nā hua wēnei o nā kākano i whakatōhia e tātou anō. Nō reira, mehemea e pīrangi ana kia eke nā kaiwhakawā ki taumata kē atu, mā tātou anō ērā kākano e whakatō. Engari ko te pai o nā pae whiriwhiri i ēnei rangi, Ko te ekenga o te reanga kōrero Māori ki te pae whakawā, me te waimarie anō hoki e whai wāhi nei tātou ki te noho tahi me te hunga pēnei a Tūruhira, tino mātanga tēnā wahine ki ēnei mahi.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te tohunga haka a Turuhira Hare me ōna anō whakaaro. E whai kata i te wā, ā, ka huri pea tō titiro ki ngā mahi kaiwhiriwhiri, ngā mahi whakawā. Nā wai koe i whakahau kia kuhu atu ki aua mahi rā?
Āe, pai tēnā kōrero. Ā, inā tau 80 pea. Ko ō mātou pākeke kei te whakahaere i nā kaiwhakawā mēnā me te tātai inā, inā kaute mō te hui ahurei. Ko ētahi o mātou pākeke kua kite atu mātou i te pakeketanga i runga i a rātou, ka karanahia mai ahau kia haere atu hai hoa mō rātou ki te noho, ki te ako, ki te noho me nā kaiwhakawā. me wā rātau korona te mea, he nui nā wānana mō te tū a Tūhoe. Tēnā koe. He nui. E, e kōrero ana a Te Rangihau, e whakahau, hau ana a Te Rangihau i tana iwi, te wiki o te hui ahurei, kei te whakahau i tana iwi. E rongo ana mātau i aua, i aua ako, i aua kōrero rā. Mātau katoa, kaua te tokoiti noa iho. Ko te huna e nākau nui ana kia rono, kia mōhio. Tēnā koe. Ka tae mātau ki ērā wānana, te nuina o ērā wānana i tō mātau marae Te Rewarewa. Pērā anō te huna ka noho ki te mahi nā kaute, he akorana mārō wāna mō tērā, mō tērā huna. Ka rono, ka rono, ka rono, ka ako, ka ako, ka ako, ka mau. Ehara hoki i te mea i whakanōhia ki raro, ka akohia ki te whakawā. Engari me tae koe ki reira kia rono ai koe i ngā kōrero. Nō reira, koirā tōku ako hanahia mai ki te whakawā.
Ka noho koe hei kaiwhiriwhiri i waho atu o Tūhoe, I pēhea tērā? Te whakawā i te tū a wētahi atu, te tū ā-iwi, te reo a ētahi atu. Kōrero mai mō tērā wheako, me ngā akoranga, ngā taumahatanga pea o tērā mahi. I te tau 86 pea ka tīmata te whare kura o Ruatoki. Me te kī mai a Tāwhirirāoko, Ka anei, kei te tohu māua ko koe hai kaiwhakawā, haramai kia akohia koe. Kia kōrero tātou mō, mō tēnei kaupapa, mō tēnei kaupapa, mō nā kaupapa katoa e pā ana ki te, ki te Kaiwhakawā. Tēnā koe. Ka kī mai a Ka ki a au, Kia maumahara, ka whakawā koe i a iwi kē. Ka waiho koe i tāu tū. Ka kite au i tērā, inā tau 80. Nā te mea ko nā kura tuarua hoki wērā, nō muri noa mai hoki nā, nā, nā Whakataetae Kura Tuatahi nō nā tau iwa tekau, tīmatana pea o te iwa tekau, ei rā. Ka noho ia ki te, rāua ko Tom ki te kī mai ki a au, Titirohia te tū a iwi kē. Mehemea kei te, kei te hāngai tā rātou tū, kaua koe hai rawe kē. He rawe wā rāua ako. Me mārō tonu te wairua o te ākona ki te mau ki ērā tohutohu. Pēnā ki te hōmaihia ērā akoranga e kore ai e ū ki te ngākau, Ka moumou nā ako.
He māwhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Ruki Tobin me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
He au e whakaaro haepapa ana, e rua pea ngā kura whakaaro. Ko tētahi kura whakaaro i roto i ngā mahi haepapa nui o te kaiwhiriwhiri, ko te ū ki ngā tikanga, ki ngā ture i whakataungia i te kaupapa. Ehara i te mea ko tā te kaiwhiriwhiri he uru atu ki te whakataetae me te kī atu, anei ngā ture whakahaere. Kāhore. Ko te wāhanga ki te kaiwhiriwhiri, haepapa nui ko te whakatinana i ngā ture kua whakataungia e te kaupapa whakahaere, i ngā kapa. Nā te mea, ki te tō mai au i te Ā, i tā tāua kaupapa o Te Matatini, nā, ko Te Matatini te, te kaupapa whakahaere. Engari, kei roto i tērā kaupapa whakahaere, kei reira ngā tāngata mai ia rohe, e whakatinana ana i ngā rohe me ngā kapa, ka noho tahi rātou ki te whakatau, anei ngā ture, anei ngā whakahaerenga, anei ngā whakakitenga. Nā, ka whakatau i tērā, ka tīpakohia ngā kaiwhiriwhiri ki te mahi ngā mahi, ko te haepapa nui, ko te whakatinana i ērā ture. Nō reira, mōku nei nā, Ā, ko tētahi o ngā mātāpono o te kaiwhiriwhiri ki au, ko te wāhanga ki au, ko te ū ki ngā ture e whakarite ai au i tētahi whakataetae e mihi ai i ngā kapa katoa ahakoa nō tēhea iwi, ahakoa nō tēhea taera. Nā te mea e mōhio ana koe, koina pea tētahi o ngā Nga auē, mai nga kapa. He aha i raru ai taku kapa me ta matou taera? He aha kare e mihi ai ta tatou kapa me ta tatou taera? No reira, kei te mohi au i tera auē, no reira moku nei na kei te whai atu, a, me pehea e whakarite au i tetahi paearu e mihi ai ki nga kapa katoa engari e kore ai raru ai tetahi kapa? Nō reira koinā taku wānanga tuatahi. Mātāpono tuarua, kia mahi au ngā mahi i roto i te tika me te pono me te aroha. Tēnā koe. Ko te tika kia au ki ngā ture me ngā aronga o te ture me tōna whānui me tōna whāiti. Pono. kia whai wāhi au ki te whakatupu i tētahi rongonui ki roto i ngā kapa, kia mōhio mai rātou, he tangata pono au ki ngā ture, ki ngā whakaritenga, he nui taku aroha mō ia kapa ahakoa nō hea, mai te tīmatanga ki te mutunga. Aroha. Ko te tuku au i ēnei kōrero, ehara i te mea kei te whai au i ngā mea pai me ngā mea kino, kei te whai au i ngā mea pai me ngā whakawhanaketanga e ai ki tēnei paearu, hei hāpaitanga mō ngā kapa katoa. Nō reira, ērā mātāpono e rua mōku nei nā, koina te kura tuarua i au e korero haepapa ana ki te uru atu ki ērā mahi. Nā, kua waimarie au i roto i ngā tau ngahuru nei i roto i Te Tai Tokerau, i roto i a Tāmaki Makaurau, ki te tū hei kaiwhiriwhiri matua i roto i ngā whakataetae Kura Tuatahi, Kura Tuarua, me ētahi wāhanga o ngā ā-rohe, ki te whakatō ēnei tūmomo whakaaro ki roto i ngā kaiwhiriwhiri hou. I te mea i te wā i tīmata mai au, i mea, Anei te moana, kauhoe! Nō reira, ka ruku au, oh, ka, ka rongo au, oh, e toromi ana au! Engari, ko taku hiahia, ehara i te mea kia, kia kaupare tērā wheako, engari kia tuku atu ētahi āhuatanga e pai ake tā rātou kauhoe, he āwhina, he poipoi, engari kia kaua e kīa me rīti koe ki a Riki Tobin, kore e whakaae ki tēnā. Nā te mea he rere ki ngā pūmanawa kaua riki ki a Riki, ko taku hiahia kia, mēnā he porowhita koe, kia, kia tū mai koe ko te porowhita papai rawa atu. Mēnā he tapawhā koe, he tapawhā papai rawa atu. Tēnā koe.
Koirā.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Hāne Huata me ōna anō whakaaro.
O tuatahi me mōhio koe ki ō mahi haka, me mōhio koe ki a koe anō. Hāunga rā o pūkenga ki tēnā wāhanga, ki tēnā wāhanga o te tū, me māro hoki te tuarā. Oh, ai. He mea ako anō tēnā, engari ki te tīmata ki konei ki ngā pēpi ana ka tīmata ka rongo. Ka rongo i ngā kōrero, ka rongo i ngā whiunga o te wā, ana ka pakari haere, ka pakari haere. Mā konā e whakapono ai koe ki a koe anō, me ō kōrero. Ana, koina ko te whakaū, Ko te whakapono, me te aro ki ngā āhuatanga o te wā, ki ngā kaupapa o te wā, engari ki ngā rerekētanga e kite nei i tēnei wā ki te atamira. Nā te mea he rerekē te ao haka i au e tū ana i runga i te atamira I roto i te tekau tau, kua tino rereke. Nē, ana, kei te hanga whare, ā, kei te hanga waka i te atamira, ana, ehara au i tētehi wahine aukati i ērā mahi e kao, engari ko tāku ka titiro ki te āhuatanga o te whakaari mai. Hoi anō ko taku tino akiaki pea ki ngā kapa, kau e whai ki tā te kaiwhakawā hiahia, o tō te kaiwhakawā hiahia, me Pono koutou ki a koutou anō. So koina pea te akiaki. I ngā wā ka kite, ā, nā te mea he taera tō tēnā kapa, he taera tō tēnā kapa, ko ētehi ka mau tonu ki tērā taera, ahakoa rerekē ngā mahi, engari ka mau tonu ki tētehi taera me te mōhio, ka pai. Koina tāku e whai nei, ka pai. Kaua e waiho mā, Ngā hangahanga o te ao pāpāho, ngā kōrero a te kaiwhiriwhiri, ngā ture, kau e waiho mā ērā mea koutou e ārahi. Tēnā koe. He aha, he aha tō whāinga i roto i te ao haka? He aha ō moemoeā mō tō kapa? Ana, ā tōna wā, ina ka puta engari ka mōhio koe hai te ekenga i te atamira, oh, ana, I tū ngā tūmanako nei. I tū te haona kaha nei. Ahakoa te aha. Ki te pai ki a rātou, awesome. Ki te kore ao. Me hoki mai anō ki ngā kaiwhakawā me te āta wānanga. Koina pea te hiahia matua o ētehi o mātou kua rō i te kaupapa.
Engari, kia kau ki atu, Mā te tatara. Āe. Ki te tatara, nā te mea. E wanae tō tū. Āe, nā te mea, ki konei, ki konā koe tohutohu ai. Āe. Oh, you should have done this. Kāo. Ka mea pērā. Koinā taku kōrero i mua, me āta mōhio hoki me pēhea te whakatakoto kōrero. Āe. ki ēnei o ngā mea, engari, āe, kai, kī atu koutou kai te taumata, ko ngā mea moroiti noa iho, kai te wehewehe i tēnā kapa, i tēnā kapa. Tēnā koe.
Kia tahuri atu tātou ināianei ki te mātanga haka a Ngāringi ka tipa me ōna whakaaro mō te kaupapa nei.
Me niho roa. Nē. Me niho roa te kaiwhiriwhiri, ahakoa, i te mea, āe, mēnā e āhua horokukū ana ki te kōrero pono, nē, ki ngā kapa, ā, tēnā, kaua e noho nei hei kaiwhiriwhiri. Nē, i te mea, koia te mōtika o ngā kapa kia rongo i te pono, kia rongo hoki anō i āu kōrero, hei hāpai tonu. nē, engari e tika ana kia rongo rātou i ngā kōrero tika e pā ana ki ngā mahi. Nā reira, āe, me niho roa, nē, me āta noho matatika, nē. Nā, ko te matatika tēnā e titiro noa ana ki ngā mahi. Kāre e hinga atu i tētahi kapa i tō rohe, kāre e hinga atu i te āo, i te mea he tino pai tērā aroaro ā-kapa ki a au. Ne, he matatika ki nga mahi e kitea atu ana. Niho roa, matatika, ngakau tapatahi hoki tetihi ahuatanga nei me mau i te te kaiwhiriwhiri. Na, i roto i nga tau i au e noho nei, ae, kua, kua ewhea nei nga wa kua whakamaumahara ano au ki au ake, kia kaua e mata, e karu, e karu kotahi noa atu ki tetihi kapa, i te mea he tino pai tō ratou taera ki a au, ā, engari me aro, me aro, hei hāpai, hei hāpai tonu, hei āwhina, hei manaaki i ngā kapa. Ā, ko te painga ki a au, mehemea kai te whakawā koe kua mōhio koe, ā, kua rongō koe, kua wheako hoki koe i te ao haka. Tēnā koe.
Nē, ki te kore, ā, ua, e whērā ana ki ngērā atu tangata e whakahaerehia ana i ngā hākinakina. Kua kore koe e tonohia atu ki te, ki te kaiwawā o te neti pōro mō te whutupōro, nē, me mahi, me, me, me mōhio, nē, me mōhio te kaiwhiriwhiri, kua rongo i tērā toimahatanga, me kī, i tērā koanga hoki, o te tū ki te whakataetae, o te tū ki te haka noa nei. Nā reira, ki a au, ko Napa tētehi tino haepapa nui, āe, o te kaiwhiriwhiri.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Ngārimu Parata me ōna anō whakaaro.
Ko te mea matua me whakaaro nui. Tēnā koe.
E kōrana au te whakaaro nui, he uaua te whakaaro nui i ētahi wā. E rua wai te whakaaro nei. Ko tērā tētahi kōrero, wera, kua e kino mai te Hāhi Ringatū ki a. Engari, ko te kōrero, ea, he hōnore kororia ki te Atua, he maungārongo ki te whenua, he whakaaro pai ki ngā tāngata katoa, uaua ki a au te whakaaro pai ki ngā tāngata katoa. Engari ka taea au te whakaaro nui. Ka taea au te whakaaro nui. Koina te mea matua, me whakaaro nui. Ka mutu, āpiti atu ki tērā, me mōhio te tangata, ki te mahi i ngā mahi e whakawā nei ia i runga i te atamira. Hai. Me mōhio. Hoatu. Um, ki te kore e mōhio uh, ka o take i runga i te, i runga Hai. i te pae whiriwhiri o ngā kura tuatahi, o ngā kura tuarua, o te matatini, o whea ake rānei. Hoi, i koro nei mo te whakaaro nei, Kāti me whakaaro nui anō hoki ki oku hoa kaiwhiriwhiri. I runga i te āhuatangi kōwhitia tērā hunga e ō rātou rohe, ā, i runga i te pakari, i te māia o ō rātou rohe ki te whakatū i ō rātou tāngata kia whai wāhi atu ki roto i ēnei tūnga. Nō reira, whakaaro nui atu ki a rātou. Ka kuhu mai tērā, tēnei hunga Pēnā anō i a au i te wā tuatahi kua hua atu ki ērā, ērā mahi, ā, ka noho whakaiti, ka whirinaki, ka whakahoahoa ki te hunga kua waia ki te mahi i ēnei mahi. Ka titiro, ka whakarongo. Ka titiro, ka whakarongo, ka noho puku. Ka noho puku. Ka noho puku. Mō te toto mahi, āta tirotiro, āta whakatakoto, anei. Nō reira, Koina tētahi, me whakaaro nui, tuarua, me rangahau, me rangahau. Engari te mea ko te rangahau he mea tirotiro noa ki roto i ngā pukapuka, mātakitaki noa i runga i ngā pae pāho i runga i te pou ka whakaata rānei, wāhanga tō tērā o te rangahau, ko tētahi o ngā rangahau nui, he puta ki ngā hui a tēnā iwi, a tēnā iwi, a tēnā Māori, a tēnā rohe. He haere ki ō rātou hui, kia kite koe i a rātou e tū ana i runga i ō rātou tūrangawaewae, i runga i ā rātou whenua, ka kuhu mai anō tētahi wairua ki roto i te tū ā-iwi, tū ā-kapa, I a rātou e tū ana, ko koutou anō tētahi. I a ngā tūmanako, ka tae atu ki Hoani Waititi, ka kite i a koutou e hakahaka ana i Hoani Waititi, ka kuhu anō mai tētahi wairua i roto i ō tō koutou kawe, i ō koutou waiata haka i konā, ka haepea e kitea i tērā wairua i runga i te atamira o Te Matatini. Nō reira, koina tētahi wāhanga o te rangahau, me haere, me torotoro, me pātai. Me pātai atu ki te ūnga, hei, hea tikanga i pēnei ai koutou? Engari kia pai mehemea kāre i te aua tangata te whakautu. Ka anga koe i te pātai, koina tētahi mea nui kei te taku whakapae. He pōhēhē pea nō ētahi kaiwhiriwhiri ki te kōpoua koe ki te tūnga o te kaiwhiriwhiri, kei te mōhio katoa koe ki ngā āhuatanga katoa a tēnā Māori, a tēnā iwi, a tēnā hapū. Engari koina Tāku e mea ana ka kuhu mai te ahotanga o te whakaaro nei, pēnā e pono ana koe, ki a koe anō, me kī, kāre au te mōhio. Nō reira, ko tāku, koinei aku mōhio, he whakawā, koinei taku kite i te ao, he pēnei taku whiriwhiri māka haere i ngā kapa e tū ana i te atamira. Nō reira, koinā pea tētahi, tētahi āhuatanga me puta ki te tirotiro, ki te torotoro, ki te mātakitaki, ki te whakarongo. Ko te wheako hoki te kai, kaiako matua o te tangata. Ii. Kia mawhiti atu tātou ināianei ki te manu hakahaka nei a Te Hira Paenga me ōna whakaaro mō tēnei kaupapa.
Ko te mau pū ki tō pono me tō tika, tāu i kitea ai, tāu i rongo ai. Te tukituki o ngā kare a roto, a whakapapa nei, a hononga nei, a kiri kawa nei, a pūhaehae nei, ka tuarua, kia mātāmua tō ito, tō tuakiritanga ki nā oati i whakatakotoria e koe ki mua i te iwi. 2017, 18, 19, te tau, ka rangahia mātou kia hui ki Te Puea, ka tae mātou ka werohia e te iwi. I ohorere, kāre au i ohorere, pēnā i te, taku ngana mō te Tūrou Tai Tokerau, me mōhio koe, ki ō pūkenga, ki ō pūmanawa, pēnā rānei ka tarea ngā whakautu a te iwi, ngā pātai a te iwi i whakautu, ko koe te tangata e tika ana, i runga i te whakaiti. Nā reira, pai nā pātai, e te kapa, e te ohu whakawā, koutou kua tū ki ngā, ki te, e tū, oh, ka tae au ka kite, koutou kua heke ki te taumata, ara, ara, ngā wheako ara, e tū. Nā reira, ki au nei, he tukanga Māori nei, aua whakaritenga. Ahakoa ngā porotiki, ana, Mātua rā tō kupu, tō mana, ko te ū ki te tika, ki te pono, tauwi i kite ai, tauwi whakatau ai. Wera pea ki au nei te mātāmua o ngā mahi, kāre he hononga whakapapa, kāre he hononga roa, kāre he hononga hakapa. Ka tae te mahi uaua ko tērā, te wetewete i ērā āhuatanga. Ko tae te wā pea kia takoto tētahi Pai ārahi kia kimi te kauhanga nui, he takahi mana rānei tērā, kia kī atu ngā, ngā kapa, ā, me pēnei tā koutou whakawā i a mātou.
Ia. 2001 te tau i, i whakatūngia au i Kaiwhakawā Kura Tuatahi, pai tērā wā i whakangungu. Ai. Ka hoki au ki te kāinga, kātahi au ka tuhi paearu. Ka mea mā Pāpā Pita, E āe rā, ā, e anipā ana. Nā reira, e tuhi paearu ana ahau mō taku whakataetaeranga. Ka mea mai, Hei ha atu ērā. I te wā i a mātou 72, ko ngā tohunga ka riro pepa, Kāre he paku kōrero, kāre he paku paearu, ko waiho matau a Tohunga, ā, ngā paearu i taua wā, i taua hēkona, e tuhi, e ata whakatakoto. Nā te mea, ki te tuhi paearu koe, te tuhi paearu te tangata, he pai noa tau tiki i tētahi tangata kohi rāpihi ki te whakatū i taua, ki te noho ki taua tūranga me te whakakī i aua paearu. Taea te aha! Engari kātahi au ka tino mārama ki tērā momo o e rātou Te Iwatakau i a Te Rangihau i a Noe Kōkanoe. Ka rere pai aru ōna pūmanawa e titi tonu mai anō, mai anō i roto i te tuakiritanga. Heoi anō, kei te kite au kua, kua ngaro tērā momo. Nā reira, E hoa, ma nga kapa, ma te iwi ano a ratou kaiwhakawae e whakatu, e hur no, kia whai, kia kounga te reo, kia whai wahi mai ki nga wheako teitei, haunga ra nga anga mahi, rei te whakatamariki etehi ono, kia kounga, kia eke a nga mahi haka ki tetahi tino taumata. e rerekē ai ki ngā kaiwhakawā tahi rau, rua rau puta e te motu.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Hōhua Mohi me ōna anō whakaaro.
Tahi ana ki te haepapa nui me pono. Tēnā koe. Me pono.
Ki te hāua e koe tētahi i konei, me hāua te katoa mō taua mahi tonu. Tēnā koe. Ki te waiho koe, ki te whakatahanga koe i tētahi mea, i kite koe i konei, me whakatahangatia katoatia ngā mea katoa. Ki ahau nei, me tino pono te tangata. Kia ora. Ki te kore, ki te pono te tangata, ki te tika wāna mahi, pai noho tana moe i ngā pō. Ae. Pēnā te tangata e whakawā ana tē taea e ia te moe, muri mai i ana mahi whakawā, i hē i a ia tētahi mahi te mahi. Engari me pono te tangata. Me pono ki āna e mōhio ana. Ai. Kaua e rukahu. Tērā koe. Ai, ki te kore koe e mō. Nau, koi au te mea atu ki a Te Mātārae kei te hē tō peke. Tē. Nera. Tērā koe. Me tika, me pono nei au ki wāku e moho nei. Ai, me tapatahi. Ai. Engari, ko kore neu e mea kāre i teitei te peke, kāre i pai ki a au i te mea kāre i teitei. You know, ko tāku nei, pēnā au e whakawā ana, me whakapono au e taea ana au wērā mahi te mahi. E ka rua, e me ka, well, kai roto tonu i te me pono, me kau e ruka au. Ae. Kāre i tū atu i te pono. Koira anake pea. Me maitai hoki te tangata e noho ai ki tērā tūranga, kāre kore ka, ka hoki mai ngā whiu ki a koe. Ae, ae. Ngā amuamu a tērā, a tērā. Well.
Pēnā koe e pono ana, i a koe e whakawā ana, ngāwari noho te te kaupare i ngā uauatanga i te mea taea tonu koe te mea kia, well, anei ōku paearu, i pēnei te tīmatanga, te te rōpū tuatahi, pēnei anō a, a, a, a, a, tae noa ki te rōpū whakamutunga, anei ngā mea i tirohia e hau. Kia ora.
Kāri rerekē, kāri tīni. Kia ora. Pēnā rā ia, kāre au i kite i wētahi nā runga tonu i te hē o aku karu, kāre au i kite. Engari. Tāku i whakapono ai taua wā tonu i kitea katoa e hau ngā mea e hē ana. Me te mea anō hoki, i te ringa o ngā wā, kei te whakawātia anake ko ngā hapa. Engari, ki a au nei, moumou te mihi ki te kore koe hoatu māka. Kia ora.
Moumou te mihi. Kāre, i a au e pānui ana i waku māka, ka rau, hiahia kia mihia ahau, 98. Nē. Waiho mā o māka koe au e mihi. Āe, āe.
Pēnā te kaiwhakawā e mihi ana, eh, hoatu ia ngā māka, whakahokia. Me kaua rawa te kaiwhakawā e mataku ki te hoatu māka. Kia ora.
He mea uaua te kōrero mō te wairua, mō te ihi me te wana i te mea te wairua ki a au he rerekē pea ki te wairua ki a koe, he rerekē anō hoki ki te wairua ki tenei tētahi ki atu. Ko te āhuatanga o te wairua pea, o te X factor ki ēnei wētahi kei roto i te tāwaro o te kaiwhakawā. Ana me tūpato tātou ki ērā āhuatanga i te mea. Tēnā koe. Me pēhea ngā kapa e mōhio ai koira te mea reka nei ki a koe? Atu i te mahi, wētahi ko Parakiti, e hia nei marama e Parakitihana ka haramai me taku mea atu wona kāri reka ki a e nei. Ka tahuri atu tātou ināianei ki te tohunga haka a Tā Tīmoti Karetu me ōna whakaaro mō te kaupapa nei. Pāpā, i pēnei te amuamu mai o ngā kapa ki ngā whakatau i te wā? Kāore. I ērā wā, mēnā koira te whakatau, koira te whakatau. Ko Tūrangawaewae hoki te tauira. Ae.
Ko te tauira i Tūrangawae, kare, kare ngā kapa e hē. Tika.
Kare, kuira te, kuira te wairua o Tūrangawaewae. Kore, take mai koe, aha mai koe. Kei te pai koe. I hana mai koe i te tautoko i te kaupapa. Kei te Māori te whakaaro. Ah. Nē, kuira kei te mea nui. Ehara i tō pai ki te haka, ko tō hara mai ki te tautoko, ko te kanohi kitea. Nē? Ko wātea.
He rawe tērā wairua, engari, kaua ki te ao o te haka ināianei. Homai hai hē ai konei, hai hē ai ko, hai hē ai. Ka pērā ngā kapa haka, ahakoa pēhea. Ahakoa pēhea. Ahakoa pēhea, mā te tangata tērā, nē? Anei, te wā e tangata tonu nei tātou ka pērā tērā mahi, e kore e mutu. Ka komekome tonu, ka komekome tonu, āe. Pāpā i aua wā rā, i pēhea tā Tā rātou tā koutou whakawāi te tūāeui. Ā,
koira te raru o wērā wā, koira te raru i ēnei wā, nē, kāre anō kia oti he whakautu te kite mai. Āe. Ki a ēnei, me te tiro noa atu, i pai rānei ki a koe, ki a koe te kaiwhakawā? Koira. Ka hoki a taea, i tua atu i tērā, nē. Ahakoa ka rīrite ki tā Tūhoe, mēnā he pai te tiro atu, me whakawāi koe, āe, i pai tērā atu. A koe hari tākuna tū, engari i pai tērā atu. Me pera kē ngā kaiwhakawā, tuna te hinengaro kia tūwhera, nē hā? Nā koe. Āe, kia whitikina e te rā. Kāti te pōuri, āe. Ko te tā whakawā pea, i raru mai te tīmatanga e raru tonu nei, engari i tērā wā, nā te mea he tohunga ngā kaiwhakawā, ka rītohea, nē? Āe. Kāre tae te kī i ēnei wā, e kar hoki ngā kapa kaiwhakapono, Koutou o tenei wa, ehara koutou i te hunga whakapono, awo ki runga ki hea ranei, nera? Ae, kuira. Engari kuira katoa nga ahutanga, ko nga tino tohunga i whakaae ai te motu, Perea Hamura Mitchell, te nga Rangitawero, era kau matou o Te Arawara, i mohana te motu whanui, anei nga tohunga. Tena koe.
Tena koe papa. Ana ka whakaaetia atu, ta ratou i whakatau ai, kari whakahē, kari tohe, kari aha. Nē. Tērā pea me tuwhera ō koutou hinengaro, koutou o ēnei reanga nei. Āe, ā kaiwhiri, ā kaiwhakawā nei, ā kaihaka nei, e tika tāu. Pāpā i te wā i noho koe hei kaiwhakawā, he aha ki a koe ngā tino mātāpono hei whai mā te kaiwhiriwhiri, kaiwhakawā, ngā tino haepapa rānei a Te Kaiwhiriwhiri, tēnā tūranga.
Tuatahi, me ahua mō koe te kōrero Māori, nē, kia pai tō whakarongo ki ngā kupu. I tuatahi ai tērā, me, me mārama anō ki te kupu, mai ngā kapa. Tēnā koe. Kura tētahi raru nui i ēnei tau nei, kāre koe e rongo e paku aha ana, me mārama te kaiwhakawā, te kiau nei, ki, ki tētahi paku reo nei. Ki te kore me tino mōhio ki tāna e whakawā ana, he tau ki te haka rānei, he tau ki te poi rānei, e aha rānei, me tino mōhio ia ki tāna i whakawā ai. Kaua e whakaae ki te whakatū i a koe hei kaiwhakawā mēnā kei te mōhio koe, kāre pahawa i a koe. Tēnā koe, tēnā koe. Whakaaetia kei te kore take au ki tēnei, nō reira kaua e noho hei kaiwhakawā. Kei werohia koe. Tērā, engari kei te aroha ki ngā kapa. Whakaaro ki ētahi atu e hika e. Kei te kī te Māori he iwi aroha tātou. E ta, āe. Nō reira, koira tētahi āhuatanga, kei whakawā kia pono koutou. Kia pono ki tāu e whakawā ana. Āe rānei, kāore rānei kei te mōhio koe. Tēnā koe. Nē.
Āe. Kei te mōhio au, te ngāwhā i te whare wānanga, ka noho mai te kai whakawā, ka whai, tō kore ai e mōhio. Ko au tērā. Nē. Tō kore ai i mōhio ka noho mai i konā whakawā mai ai a mātou, e kī, e kī. Ahau anō, ko te reo tāku nā te mea, ka whakapau te kai tito i te wā ki te kimi i te kupu. Āhua hāngai, āhua rerekē hara nei. Āe, nā reira kia āhua tika te kaiwhakawā i ngā kupu. I ērā wā, ko te rerekē o ērā wā i ēnei wā, ki te ōrua, ka hoki tekau mā rima ka tuatahi, pēnei i a koutou o tēnei wā nā, tekau mā rima ka tuatahi, rua tekau ka tuarua ērā. Nā i ērā wā, ki te pērā, ki te ōrua, ka noho ngā kaiwhakawā ki te hui anō. Rawe tērā.
Āe, ki te kimi, kia kotahi. te toa.
Me pērā ka tika. E ka roa te puta o ngā whaka, o te, te pānuitanga, engari, ki au nei he tōkeke ake tērā i te āhua o te wā nei. Nē. Āe.
Koira hoki te mate o tēnei, ka 15 kia tūtahi nā wai hoki tāu, nē rā. Ka kite tonu koe te āhua pai ake o tēnei i tērā. O tēnei i tēnā, e te ahu. He aroha nōku ki ngā kapa nei. Me whakaaro ngā kaiwhakawā ki te roa o te kapa e whakatika ana i a ia kia pai ai te tū. Whakaarohia tērā. Katoa ngā mea kua haka, kei te mōhio. Nō reira, e tika ana. Me, me kaihaka te kaiwhiriwhiri. Me kaihaka. Heoi nā, āe, ka hoki tētahi nohono i te kāinga, ka noho mai konā, whakawā mai ai. Āe.
Papa, kua tāmi rānei tērā wairua e te whakataetae i runga i te hiahia kia kau e hapa, kia kau me ōrite katoa? Āe, nā te heahea o ngā kapa ki te whainga atu rā a te whak... nē rā, a te kaupapa. Ehara te rē te kaupapa. Kia ora, e tika noa tērā. Me kaha te kapa ki te ū ki tāna, nē. Tēnā koe.
Nāe. Ko te manake o ki te kapa te mea nui. Ki te tūpono toa, kua toa. Ā, engari ka pēhea tō mana ki te, ā, ki te whai kurī noa koe i ētahi atu, me te kori eke ki te, ki te taumata. He mana, he mana tō ia kapa, he mana tō ia kapa, ā, kia mau tonu i taua kapa rā.
I konei tātou whakarongo atu ai ki te mātanga haka a Donna Morrison me ōna anō whakaaro.

E mihi nui ana ki a koe i te ataahua i nga korero, i te pono o nga korero, i te hangai o nga korero. Kua ki te kete i nga kuru pounamu na au whae no reira, ae ko te ngakau aroha tenei e mihi nei, ka nui te mihi, ka nui te aroha. Nga mihi mahana ki a koe.